Dylan, beth pobl yn meddwl bod chdi'n sbio yn nhw? Witchad am y fan dwi de. O fe ti'n gwitchad yn siop? Ddim gen i mae'r pres nag i. Ella bod bod beics di anghofio ordra fo. Fysa fo ddim. Ella. Ond mae pob arall yn gorau disgwyl tan dwrnod dolyg i gael ei presenta. Tuff.

Hei, dim rhan achan! Dych ar mesyn sa ti fan hyn, siap bai ni di! A fydd hi neu fo ddim callach. Ie, wi'n gwybod ni, ond wi eisiau dy fam weld bod ti'n godde. Dim ond hanner y stori yw hyn, cofia. Mae'n busnes o ddrama na i ddod to. Iawn i. Ah, ni arfer bod wrth y modd ar stage, llawer di. Be, fath o coedan? Ei. Rhaid o lap di gwbau. O'n i'n dipyn o foi am adrodd. Nid yw'r felin heno'n malu. Anrhef un ym un y môr. Trodd y merlyn olaf adre. Dan ei bwn, o drothwy'r ddôr. Ac mae'r rhod fu gynt yn rhygnu ac yn chwyrnu drwy y fro, er pan farw'r hen felinydd wedi rhoi ei holaf dro. Wel, pwy oedd y gore?

Dwi'n... Um... Mae'n fore di sadwn, Chan. Oh, mae beic di cyrraedd. Oh, gret. Byddai lawr rwan. Mae'n iawn. Dwi'n dast.

talu nhw. Na, gorfod ni ddim cael ei talu. O'ch chi'ch eir chi? O'ch chi'ch beth? Yr eir chos gynna'ch chi. O ie. Wel, dych chi'n meddwl weithio am y coed? Mae yna fforestydd cyfan yn De America'n diflannu'n llwyr. Tiw, tiw. Sa well gen i gael fy nghremheitio. Lle fues di yn South America ddwetha i chwi? Yn ddiweddar, Bryn. Yn ddiweddar. Arwel? Ie iawn. Mi a'i gael gair o fi. Amser i'r teulu di dolyg i fod, ynddo? Dwi'n im. Lle swn i'n gwybod yn bendant bod o ddim yn dod yn ôl. Swn i'n teimlo'n well. Ella ddaw yn ôl. Ella fo gerdded i mewn yn rhyw funud. Rwan o ti'n gorffen? Wel, di rown di sadwrn i fod mymryn hwyrach na rown di unrhyw ddwrnod arall i ti gael dall.

Dal dy ddagra. Mae fo i chdi! O, oh, waw! Oh, Os wedi mi dalu, debyg. Yn plesio ta? Wella'r hen un, dyri dad.

Siop addoli. Braf ar rei. O, ti efo ni? O beth si? Ti'n dlawd? Pwy sydd ddim, de? Boi sy'n cael pres allan o hon. Gwranda. So ni'n medru gwneud fo chydig o help. Efo coginio dolyg a felly, ia, fydda fo'n llawer, ond... Dod efo. Ia.

A'r gêrs ucha ar yr ochr chwith, ie? Na chdi? Dio fawr o beth ystyried i bris o. Sgam na'm byd gora'm byd de. Hmm. Aerodynamic fychdod. Ti di drwytho yn y jargon. Wel, bydd o'n ysgu fi do. Sori gefno te. Damo, damo. Good bake agan. Wel, dwi ddigon cryf i gymryd reid o eg arno. Nawr, dwi'n cofio hen rali. Os oedd o'n sgyntig. Ti'n cael dy char fach? Be ti isio, Ari? Ti gen i'n drwy dydd. Mae'n ti di sori am yr helynt, doi. Ti gen tîm lle i chwerthin y cythral bach di gwilydd. Diolch ti, Ari. Mae'n fod yn ddigon o ddoe ddeud sori. Dy dro di rwan. Be? Oce, sori, neith o'm digwydd eto. Reit ta. Mae'n fyma, de. Plyga lawr dos yr handlebars. Nath ysach chdi rasio. Dyma fi adjustio. Dy'r chai'n yn iawn, Gwyn? O, wel, yn slap i fi, ti'n bod? Os bod o'n iawn, mae'n... Mae'n... Tio! Yn help ti! Beic! Emma. Oh, diolch. Dydd hwn yn handi dros dolyg. So bod dolyg yn broblem i chdi, na di, Awel? Dad, bi ai nhw mae weitha. Talu am papura, oce? Diolch. Be' ti 'di bo'? Yn banc, fleidis i. O wedyn nes di allan. Ti me'wl by' hannar campyn ti ddigon? Swn i'n meddwl 'de. Lle by' practis yno? Fe lle a tro dwytha. Ond dwi'm yn gwbo pam bydda un ona chi hogia isio gwbo 'de? Ia, dwi'n mynd i gymyd rhan. O.

Hwn di presant gorau ges i roed. Os ta. Gen mi deimio i chdi. Cym o fel. Dwi am neud go iawn yn intro ma. Mae busnas yn yng ngwaed i Li. Yli Roger, dos i gweld hi. Fedrai mynd ymlaen efo'r clwydda ma. I be, he? Gwranda. Ella swn i'n cael lle bach i ni'n hunan. Sa hynna'n braf. Mi weithiau'n gyt i ni gael yn sydyn. Os sa chdi ond yn galw. Deud wrthi bod pethau'n mynd yn well i chdi rwan. Oh, mae'n siŵr y ffendi allan amdana ni. Dwi'm i hangan o ddim mwy. Gen i ffrindiau da sy'n edrych ar yn ôl i. Pwy? Ella mewn rhyw flwyddyn neu ddwy. Fedrwn ni agor siop fach. Gwerthu dim bach o bob dim. O, Roger, plîs, dos i ddeud dy fam. Rhywbeth i ddangos i chdi. Eli, dwi'm yn gwybod beth yw'r holl ffas. Chdi'n chwarae Siôn Corn mwya hael y ganrif, illa? Fedri fi ddim fforddio beic, mi fedra i. O ia, na fo, rwbian rhwy'n un o fo. Ewedd, dylen nhw edrach real boi ar y beic na. Beth i si? Emma,